Salam hormatly ildeşler! Biz bu gün Excel kursumyzda siz bilen şertli ýagdaýda sanamak funksiýasyny geçeris. Şertli ýagdaýda sanamak bolanda nähili bolýar? Eger iňlisçe bolsa count if bolýar. Ýagny şeýle. Eger şu şert ýerine ýetse sana diýme aňlatýar. Eger-de rusça bolsa şert ýesli bolýar. Indi geliň oňa mysalyň üstünden seredeliň. Şeýle diýeli. Goý hmm, bu ýerde tertip belgimiz bolsun. Indi bu ýerde okuwçymyz bolsun. Her okuwçynyň näçe çäreklikde näçe sany 5, näçe 4, näçe 3, näçe 2 alanyny barlamak istesek, onda okuwçy diýýäs. Soňra sapaklaryň atlaryny ýazalyň. Ine himiýa, biologiýa, fizika, matematika,

Mhm. Geliň şulary kopýala alyp goýalyň. Kontrol C bilen ýa-da glawnyda şu ýerde kopirowka bilen kopirowkalap bilýäs. I şu ýerik hem enter bassak, özi näme etýär? Kopýalaýar. Bu ýeri saýlaýas. Kontrol V-ni ýa-da wstavidi basyp bilýäs şu ýerden. Ýene-de kopýa edeliň. Kopýa. Şu ýerik enter basýas. Ýene-de kopýa. Nirä goýasymyz gelse şu ýerlerini saýlaýas. Wstawit. Ýene-de kopýada dur. Ýene saýlap wstawit. Wini basyp, ýene-de şulary saýlap wstawit basyp bilýäs. Hü. Indi şu ýeri hem wstawit basaly. Indi bärde çykanlar bar. Olary öçüreli. Indi bu ýeri hem

Saýlap bilýäs. Näme pon alfawitini goýup şu ýere s harpyna baraly. Şu ýerde şu ýerde şot ýesli. Bu ýerde nämäni görkezýär? Diapazon ýagny aralyk. Haýsy aralykdan? Kriteriýa haýsy? Eger şol öýjük nämä deň bolsa şol öýjügi hasaba almaly. Bizde şu wagt bäşlik bolan üçin eger bäşe deň bolsa hasaba al diýýäs. Ok. Indi üç sany bäşlik bar diýip hasaba aldy. Bu ýere biz söz zadam ýazyp bilýäs. Şu ýerik goşa dyrnagyň içinde sözem ýazyp bilýäs. Indi şuny aşaklygyna çeksek. Ine bir sany dörtlük bar. Bir sany bärdeýji nol, görşümiz ýaly, öz duşundaky insanlar çykdy. Indi dörtlügem şeýtýäs, deňdir. Özümiz ýazybam bilýäs. Şot ýesli. Ine, aralygy görkezýäs. Ne şu ýerde otur goýmaly diýä, otur goýýas. Käbirlerinde iki nokat bardyr ýa nokatlatdyr. Haýsyny goýmaly diýe görkezýän bolsa, şony goýmalydyrys. Otur goýýas. Kriteriýamyzam indi dörtlük. Enter basýas. Üç sany dört bar eken. Indi ýene-de deňdir. Şerik şot ýesli. Aralygy saýlaýas. Otur. Indi üçlük. Enter basýas. Nol sany. Indi deňdir. Şot ýesli. Saýlaýas. Otur. Otur indem ikilik. Ondan olsan ikilik ve üçüsünden bir de saýlap aşaklygyna çekýäs. Görşümiz ýaly üçüsinem näme etdi? Şol aralyga görä özi kopýalady. Ine, indi Owadanlap bileris tablitsamyzy islege görä. Goýup bileris. Ramka goýup bileris. Ullugyny ulaldyp bileris. Ortadan ýazdyryp bileris. Di. Nur sygmadyklaryny, aralyk gereklerini goşup bileris. Ine, görşümiz ýaly, biziň tablitsamyzam taýýar boldy. Şu otýesli funksiýasynam öwrendik. Eger iňlisçe bolsa, onda count if funksiýasyny ulanyp bilýäňiz. Şunluk bilen sapagymyzy geçip gutarýarys. Indiki sapaklarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!